Tema unu, Mi skol i mi klas, parti dos. Nia ta pará den rei. Ya e promé mitar di dia a pasa. Den pausa el a hunga dushi ku algun kompañero di su grupo. E maestra di grupo ta pará den porta pa wak si tur mucha ta pará tras di otro pa pasa bai paden. E ta habri porta pa asina un pa un e muchanan por duna man i bai paden. Den grupo tur alumno ta sintá riba un tapeit ku tin poné meimei di klas. Juffrouw a prepará un wega pa nan. Tur mucha ta sintá yen di entusiasmo i ta pone bon atenshon pa nan skucha e reglanan di e wega. Juffrouw a parti e grupo den kuater. Kada grupo a haña un kantidat di blòki. Nan ta bai pone e blòkinan riba otro, pero ku hopi kidou. E grupo ku mas blòki riba otro ta haña un sticker. Hopi konsentrá e muchanan di e diferente gruponan ta hasi esaki. Diripiente Nia ta mira un dede na Laira. Tatovi ta hisando su dede. E ta scucha e stem di e vrouw bisa, Hopi bon ta ovi! Ora cu nos tin un pregunta, nos ta hisa nos dede. Tovi ta contesta, Si, e vrouw, ta mi mama siña mi. Bisa mi, Tovi, bo kier a puntra algu? e vrouw ta puntra. E vrouw, no ta un pregunta mi tin, mi kier a bisa algu,

Jufrou ta kontestá ku un sonrisa riba su kara miéntras e ta bira mustra riba su birou. Esaki muchanan ta mi amigu Kiki, Jufrou ta bisa. El a bin kei Ruser konos e aña eskolar aki. Kiki no ta un prikichi pero un lora di un bon amiga di mi, Jufrou ta sigui konta. Wou! E ta nèchi, Tovi ta pensa. Jufrou, Kiko por papia? Tovi ta puntra kurioso. Sí, kiko i por papia? Jefrou ta kontestá. Pero e ta komprondé nos solamente si nos papia kuné den su idioma. Idioma? Kiko ta idioma? Tovi ta puntra. Un idioma ta loke nos ta usa pa por komuniká ku otro. Kada pais tin su propio idioma, Jefrou ta splika. Aang! Ta p'esei Kiki ta ketu asina, Tovi ta pensa. Kiki no por komprondé nos awor aki, Jufrou? No, Tovi, Jufrou ta respondé. Kiki ta komprondé nos solamente ora ku nos papia kuné na e idioma ku el a kustumá. Entre nos, Tovi, Jufrou ta bisa ku un stèm poku abou, ta danki Dios ki ki no ta komprondé nos ainda. Si no, lo el a ripará ku mi a lubidá kompletamente ku e tambe ta huntu ku nos awe. Nia ta skucha lokual Jefrouw Itovi ta papia i mes ora e ta bisa, Ami tambe ke siña Kiki su idioma. Jefrouw ta bai siña nos? Yefrou, mes ora ta kòrda Nia ku ora e ke bisa algu e tin ku hisa su dede. I despues e ta respondé, Sí, lo mi siña boso hopi palabra na Kiki su idioma. Ya asina nos tur por papia ku Kiki pa e tambe sintié na kas. Nos lo kuminsá mañan mes. Yey! Tur e muchanan den klas ta grita pareu, Nos ta bai siña kiki su idioma! A yega ora pa warda tur material. Jefrouw ta mustra e muchanan riba e kashi di material i mesora ta bisa tur alumno unda nan mester warda kada material. Asina siguiente bia nan por hasi esakinan so. Grupo Color Blauw a resulta esun ganadó. Paso nan a sa di warda nan material trankil y lihé. Sobra di dia Mia ta sinta banda di su amiguita Lily. Nan ta sinta huntu traha riba e tareanan cu nan a haña cerca nan juffrouw. Ora e bel di scol bati Mia ta comprundé mesora cu ta ora pa e bay cas. Den bentana e ta mira mama ta kana bin. Asina mi promé dia di skol a pasa, Nia ta pensa den su mes. Mi a siña diferente kos i asta mi a haña dos amigu nobo, Lili i Kiki.